Hawn tibda issa t-tieni parti tal-istorja, L-Għasfur li Jgħanni. Biż-żmien, il-prinċep laħaq sultan u huwa u martu kellhom erbat itfal, tliet subien u tifla. Iżda ommu xorta waħda baqgħet tobgħod lil martu u dejjem kienet tittama li xi darba teħles minnha. Ġara li darba waħda s-sultan kellu bżonn imur f'pajjiż 'il bogħod. Ommu tgħidx kemm ferħet u qalet, Mela issa ġieni l-waqt li nitħallas minn martu u minn uliedha. L-mara għalqitha ġo kamra daqs nitfa fil-ħxuna tal-ħajt u l-bieb imbarratu bil-ġebel. Kienet tagħtiha tiekol minn ġo toqba fil-ħajt. Kemm kemm ma tmutx. Lit-tfal bagħtithom għand wieħed bidwi biex irabbihom hu, bla ma qaltlu min kienu. Hekk għaddew is-snin u t-tfal kibru bla ma kienu jafu li kienu wlied is-sultan. Nannithom baqgħet kultant tmur tarahom bla ma qatt qaltilhom min kienet. Is-subien tgħidx kemm kienu jħobbu lil oħthom iż-żgħira. Kienu dejjem jaraw xi jġibulha biex jarawha tifraħ. In-nanna baqgħet tewden kif għandha tagħmel biex baxx baxx teqridhom ilkoll. Darba minnhom, waqt waħda miż-żjajjar tagħha, hi webblet lit-tifla bl-għasfur li jgħanni u qaltilha, Jgħidu li fl-art ta' Bufies hemm għasfur tal-għaġeb li kull min jisma' l-għana tiegħu jissaħħar. Min jirnexxilu jikseb dan l-għasfur ma jkun jonqsu xejn. It-tifla ġġennet meta semgħet b'dan l-għasfur. La setgħet torqod u lanqas tiekol. Meta ħuha l-kbir ra dan, qalilha, Ma ġara xejn. Immur jien infittixlek dan l-għasfur li għalni. Iżda qabel telaq, ħuha l-kbir ta ċurkett b'ħaġra kbira ħamra. Ħa, qalilha, żommna niċ-ċurkett. Jekk insib ruħi f'xi għawġ, f'xi għawġ jiġifieri f'xi inkwiet, int malajr tinduna għaliex il-ħaġra taċ-ċurkett tiswiet. U hekk ħuha l-kbir telaq għal għonq it-triq. Imma wara ftit ġimgħat, il-ħaġra taċ-ċurkett swiedet. L-aħwa minnufih intebħu li ħuhom il-kbir kien sab ruħu f'xi saram, jiġifieri f'xi inkwiet. Għalhekk iż-żewġ subien qatgħuha li jmorru jfittxuh. Imma mid-dehra dawn ukoll messithom l-istess xorti għax għadda ż-żmien u ma ġewx lura. Meta rat hekk it-tifla ddeċidiet li tmur tfittex lil ħutha u telqet għal għonq it-triq. Mxiet lejl u nhar sa ma fl-aħħar iltaqgħet ma' raġel xi ħakka. Islem għalik, nann! qaltlu t-tifla. Taf tgħidli fejn jinsab l-għasfur li għandni? U f'erba' kelmiet it-tifla qaltlu bil-biċċa kollha Eh, binti, kemm marru nies qablek u ma ġewx lura? Imma jekk inti tagħmel dan li se ngħidlek, jirnexxielek issibu. Se nagħtik dan il-bastun u din il-ġarra ilma. Ibqa' miexja sa ma ssib bieb jinfetaħ waħdu. Qabel ma tidħol indilek bl-ilma tal-ġarra. Imbagħad idħol u minnufih issib ruħek fil-ġnien. Hemm għandek issib l-għasfur li għanni. Malli jimħek, huwa jgħidlek, B'ċejt għalija hux, ja bint is-sultan! Imma m'intix se taqbadni ta? Int, qis li ma tkellmux. Fil-ġnien għandek tilmaħ ħafna nies ibsin bħal statwi. fosthom hemm ukoll ħutek. L-għana tal-għasfur stordihom, u l-kalamita kbira li hemm fil-ġnien ġibdithom u żammithom imwaħħlin hemmhekk. Imma lilek, minħabba l-ilma tal-ġarra, il-kalamita ma tiġbdekx. Ibqa' hemm u stenna sa ma jidlam u l-għasfur jorqod. Malli tara li raqad, ixħitlu l-kappell fuqu. u aqbdu. Imbagħad bixx lil dawk in-nies kollha bl-ilma tal-ġarra u minnufih jerġgħu jiksbu l-ħajja. It-tifla baqgħet miexja u kollox sabet kif qalilha x-xiħ. Sabet il-bieb jinfetaħ waħdu, raxxet l-ilma fuqha u daħlet fil-ġnien. L-għasfur tgħidx kemm beda jdur madwarha jipprova jġiegħlha titkellem, Imma t-tifla baqgħet b'ħalqha magħluq. Sa fl-aħħar dalam u l-għasfur raqad. It-tifla kienet pronta xeħtitlu l-kappell fuqu u qabditu. Mbagħad bexxet lil kulħadd bl-ilma u n-nies kollha li kienu hemm ħadu l-ħajja. Ħut tas-subien tgħidx kemm ferħu bit-tifla u lkoll flimkien telqu lejn pajjiżhom. Malli waslu fil-bosk li kien idawwar il-belt, l-għasfur qal lit-tifla, Ħabbat il-bastun mal-art u kkmandah iġiblek dak kollu li tixtieq. It-tifla għamlet kif qalilha l-għasfur. Ħabbtet il-bastun mal-art u kkmandatu jibnilha palazz kbir tal-fidda minn barra u tad-deheb minn ġewwa. Għaġeb tal-għeġubijiet! Mill-art deher tiela' palazz ta' ġmiel li ma bħalu. Kollox kif ordnat it-tifla. L-erbat aħwa daħlu jqogħdu fih u baqgħu jgħixu hemm wehedhom. Għadda ż-żmien u s-sultan ġie lura. Malli wasal, huwa mill-ewwel staqsa għal martu u għal uliedu, imma ommu qaltlu li martu mietet. U wliedu telqu għal rashom u ma tafx x'sar minnhom. Is-sultan waqa' fi swied il-qalb kbir u biex iderri ftit kien joħroġ għall-kaċċa man-nies tiegħu. Did-darba, waqt li kien idur fil-bosk, jilmaħ palazz ta' ġmiel bla qies. Kollu kemm hu tal-fidda Hu kien jaf tajjeb li f'dak il-bosk ma kienx hemm palazzi bħal dak. Mar ħdejh, ħabbat il-bieb u talabhom jagħtuh tazza ilma. It-tfal laqgħuh bil-ferħ u s-sultan aktar stagħġeb meta ra li minn ġewwa kollox kien tad-deheb. Meta mar lura d-dar, is-sultan baqa' jewden fuq dak il-palazz. Imma din x'biċċa hi? beda jgħid bejnu u bejn ruħu. Dan kif ġo palazz bħal dak ma kienu jidhru l-ebda qaddejja? L-għada wasal u reġa' għadda minn hemm u reġa' ħabbat biex jitlob tazza ilma oħra. Din id-darba billi kien ħin l-ikel, it-tfal stednuh jibqa' jiekol magħhom. Is-sultan laqa' l-istedina bil-ferħa. Kien fuq ix-xwiek biex jara x'kien il-misteru ta' dak il-palazz u aktar u aktar meta lkoll daru mal-mejda u mhux biss ma lemaħx qaddejja imma lanqas xamm irwejjaħ ta' ikel. Meta kulħadd kien bilqiegħda, it-tifla sabbtet il-bastun mal-art u f'leħħa ta' berqa tfaċċaw il-qaddejja u beda ġej l-ikel ta' kull kwalità. Is-sultan ma riedx jemmen lil għajnejh. Pranzu bħal dak qatt ma kien għadu ra. Iżda l-aktar ħaġa li ġibditlu ħarstu kienet dak il-ġmiel t'għasfur li kien hemm fil-kamra. It-tifla qaltlu li dak l-għasfur kien jgħanni għana tal-għaġeb u għalhekk wara l-ikel hija daret fuq l-għasfur u qaltlu, Għisa, semma' lis-sultan l-isbaħanja tiegħek. Imma l-għasfur weġibha, Ma nistax, nanni, qabel ma l-familja kollha tkun magħquda flimkien. Għall-ewwel ħadd ma seta' jifhem kliem l-għasfur. Imma dan ma damx ma qalilhom bil-ġrajja kollha, kif huma kienu wlied is-sultan u kif in-nanna kienet qaflet lil ommhom wara ħajt imkaħħal. Is-sultan ġera lejn il-palazz, ġiegħel lin-nies tiegħu jħottu l-ħajt, u hemm sab lil martu qawwija u sħiħa. Ftit tal-ħin wara, il-familja kienet magħquda flimkien fil-palazz tad-deheb u l-fidda, ilkoll jifirħu b'xulxin u jisimgħu l-għana ta' dak l-għasfur imsaħħar. lil nanna, ħadd ma sema' biha aktar. Jgħidu li ħarbet minn dak il-pajjiż u wara ftit ta' żmien mietet. U hawn tintemm l-istorja tagħna.